so hei chapter i amba something so follow me in your bible verse 18 mbiti ya mudzimu okay i vhole ngori mbiti ya mudzimu i bvaho ṱaḓulu i ḓo sumbedza kha vhathu vhoṱhe vha sa ofhiyo mudzimu vha songo lugaho vhane mafhungo maḓivhe vha thivhela nga u sa luga so mbiti dza mudzimu dzi ya nga u fhambana so hu nga vha mbiti ya astrological ya ambiwa kha bugu ya nzumbululo kana vha mbiti ya u kaṋa zwiḽiwa zwa like ri a zwi ḓivha zwo uri muthu as a as a living in this in this world u tea u tou kaṋa zwe a zwe a zwe wa zwala zwi sokou bva kha kha kutshilele. Ya mara heyi mbiti ine ya khou ambiwa hafha kha vharuma chapter one a si ya hezwo. Hei ndi ya vhathu vhoṱhe vha sa tendi, vha songo lugaho vhane a vha ṱoḓi u pfha, u pfha ngoho. So ndi beat ine i bvelela kha kha sosaithi ine a i ṱoḓi u pfha ngoho. Zwine zwi ḓa nga uri okay Mudzimu vha ri kha verse 19, ya follow me with the bible, kha ri vule kha verse 19. Ngauri zwi konaho u ḓivha zwa Mudzimu vha ya zwi ḓivha nga ngomu havho. ngauri Mudzimu o vha ḓivhadza. So a hu na uri zwi hanedzee Mudzimu vho dzula vho ri ḓivhadza nga nga tsiko everything na nga maṅwalo. So like vhane vha hanedza ndi vhane vho vha vha khou hanedza nga u sa tenda ha mu, nga u sa tenda nga ha muthu na u sa luga. So mbiti i bvaho ṱaḓulu thi ri mbiti i havho, i havho vhathu a ri tshek uri verse twenty one i ri mini. Ngauri na vha Mudzimu vha tshi mu ḓivha, a vho ngo mu renda uri ndi Mudzimu. A vho ngo mu livhuwa, tshavho ho vha u elekanya zwi siho. Mbilu yavho yo tshilifhala ya zwifhalelwa. So nga mulandu wa society zwi shandukisa nzumbululo ine ya vha kha kha muṅwe na muṅwe like ine ya vha khagala. So ri khou zwi vhona uri Mudzimu vha mu ḓivha na nga nga nga tsiko na nga maṅwalo. mara a vha a vha koni u mu, a vha ṱoḓi u mu livhuwa so mbilu dzavho dzi mbo dzi fhedzisela dzo, mbilu dzavho dzi vha empty nga vhutsilu. Vha pfha u nga vha vho thanya ngeno vha matsilu. That's why verse 22 ya zwi amba uri vha pfha u nga vho vha wise mara vha matsilu like mbilu dzavho dzi empty. So havha vha songo tendaho Mudzimu ndi matsilu. So ri khou amba nga nga muvhuso wa vhathu wa wa vhuvhi. ri amba na nga muvhuso wa wa wa itaho wa vha tsilu like muvhuso wo itaho dzi tsilu so ri zwi ḓivha hani uri eyi mbiti ya mudzimu i khou shuma ri zwi ḓivha musi sosaithi yo tshintsha sosaithi yo shandukela mudzimu ya vho tshintsha vha shandukisa like vha replace mudzimu kha zwithu zwa material things so vho vhuya zwithu zwa material zwine zwi khou zwine zwa vha temporary so vho shanduka vho shandukela mudzimu so zwi sia mudzimu vha tshi give up khavho so a vhathu vha vhonala sa mini a ri kha okay vha vhonala sa okay ri nyanga u vhona zwa uri vha vhonala sa mini kha re kha verse 24 follow me with the bible. Key 24 Ndi zwone zwe Mudzimu a vha litsha ngazwo, vha dzhena matshi- mashikani nga dzi nga dzinyemulo dzavho, vha ḓitshinya mivhili yavho vhone vhaṋe. Key zwa vhuvhili in verse 26 arali kha verse 26 Ndi zwone zwe Mudzimu a vha litsha ngazwo, vha dzhena u tambulani hu shonisaho, vhasadzi vha havho vho shandula maitele a ḓaho. Onovha maitele a songo ḓaho like zwa zwine a zwi ngo ḓa zwi si zwavhuḓi zwo novha zwavhuḓi ya evil become good so vho shandula maitele a songo ḓaho a vha maitele a vhuḓi so ri nga tsheka zwi zwavha zwi zwibade kana vhathu vha vha tshi zwi vhona zwi si zwavhuḓi zwino vhathu vha vho zwi dzhia zwi zwavhuḓi everything zwo no shanduka like vhathu vha tshi ḓivha a vha tsha humbula straight. ka like example mazwifhi, mazwifhi zwino like kha kha vhathu vho no vha zwithu zwine vha ri vha khou ḓi tsireledza ngaho like a zwi tsha a zwi tsha vha zwithu zwine zwa vha zwi ita nthu, zwine zwa vha evil kana zwithu zwine a si zwavhuḓi so vho shandukisa zwithu zwavhuḓi zwa vha. zwo zwo zwo zwo vhifhaho zwo vha zwavhuḓi first ri na sexual imora sexual revolution ra vha na na homosexual kha kale kha verse twendi eight huno vhunga mudzimu vha songo ri tshithu ngae vha songo dzula vho isa mihumbulo kha ene mudzimu o vha litsha vha vha na mihumbulo i si ya tshithu vha vho ita zwi sa itwi Ya ndi zwine zwa vha reality zwoṱhe zwi kho itiwa nga zwi khou bva kha kha vhutshilo na u sa tenda na u sa luga 29 ho ḓala u sa luga hoṱhe vhupombwe, vhuvhi, vhuvhuḓu vhuvhuḓi is like ndi N_V zwo vhifhaho ho gadela vivho na vhuvhulayi, tshimbevha na tshiṅhalanghala. a re re 30. Ndi vha dzia zwitshele, ndi vhapomoki, maswina a Mudzimu, Vhalevi, vha dzia u ḓihudza, vhazwui, ndi vhazwimi, vhazwivhi, vha sa pfi vhabebi vhavho, ndi dzina na zwi wana kha vhathu, ndi, ndi tshaka ya zwezwo. Verse 32. Ndi vhani na, na khaṱulo ya Mudzimu i dze kha Kio vha tshi i ḓivha? ngauri vho itaho vho itaho zwenezwo vho eḓanywa nga lufu vho fhedza vha zwi ita vha dovha vha takalela na vha zwi itaho so roṱhe hafha ri ri fhasi ha mmbete yeneyi like like ndi zwi kho itea ndi zwezwi zwine zwa kho itea like zwi tovha exactly zwezwi so ri fhaṱi ri fhasi ha mmbete yeneyi ya mudzimu. ya ri kha muvhuso wa zwivhi ya so mbilu dza mudzimu dzi ḓo bva zwa vhukuma ende dzi dzi already dzo no bva like muvhuso wa wa vhuvhi u fara zwithu kha tshithihi wo ima nga mazwifhi ndi zwe Paulo a amba kha verse twendi faifi zwine muvhuso wa wa wa zwine muvhuso wa wa wa vhuvhi wa ofha ndi ngoho. a vha ṱoḓi u pfha ngoho. Muvhuso wa swiswi na muvhuso wa vhuvhi u na mulangi a re kha Yohana chapter 8 sorry I mean I mean Yohane chapter 8 8 verse 44 Yesu a khomba kha Majewishi o o re o rejectaho Mudzimu ino ni bva khotsi aṋu diabolo huno ni funa u ita nyemulo dza khotsi aṋu ndi ene muponda vhathu tsha kale kale huno ha ngo ima na mafhungo ngoho ngori kha ene a huna ngoho a tshi amba mazwifhi u amba zwi re zwawe ngori ndi ene muzwifhi ndi ene khotsi a mazwifhi khotsi a vha zwifhi ya ndi khotsi a vha zwifhi like if you like ndi ene khotsi a vha zwifhi kharali ndi muthu wa u zwifha ende like vhathu vha zwi a realizer uri. ah, like zwithu zwo zwo zwifha a hu no pfhi hu na tshivhi tshiṱuku kana tshivhi tshihulwane tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe ni vha ni khou like tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe ndi ndi tshi vha muthu muṅwe na muṅwe ita tshivhi o no ita mazwifhi ndi mu- ndi ndi ṅwana ndi ṅwana wa nthu ndi ṅwana wa wa wa diabolo so a hu no pfhi tshivhi tshifhio ane a hu na fhethu he bivhili ya amba uri hu na dzi types dza zwivhi hu na dzi type dza dza mazwifhi so a huna thaidzo dza mazwifhi so tshivhi mazwifhi tshivhi mazwifhi maṅwe na maṅwe ndi wane ṅwana wa wa dia ball so ri khou tou maker sure uri ri ri make ri ri ite vhutshilo hashu right like a hu na na fhethu na huthihi ha pfhi ni tea u zwi fhisa so hu tou vha na na u zwifha ha smart hu tou vha na u zwifha ha u nakisedzela nyana kana ndi khou tou zwifha vho just uri zwi vhe right zwi vhe right so a hu na zwithu zwo raloho. that's why mudzimu vho ri vha mudzimu wa ngoho ndi mudzimu wa ngoho kha vho kha mudzimu a huna mazwifhi so kha re kha 47 i ri ane a bva kha mudzimu mafhungo wa mudzimu wa pfha ine ni sa pfhioi ndi ngauri a ni bvi a ni pfhi kha mudzimu like khotsi aṋu vha vha vha diabolo ke re ni sa pfhi mafhungo a mudzimu Muvhuso wa mazwifhi ndi wa vhukuma, o ri aḽa. Hisiṱiri ya mazwifhi i a ḓivhea nga muṅwe na muṅwe. Mutsitso wa Mudzimu vho vho sika Adamu na Eva vha vha ngadeni vha vha na mulayo like like vha vhofhiwa mulayo Saṱhane a a dzi sumbedza a vhudzula Eva a amba uri Mudzimu vho zwifha. like ever a tenda uri like mudzimu vho vho vho vho vha zwifhela ngori saṱhane avha o sika muṋe wa mazwifhi you see. So ubva hanefho ndi he roṱhe ra wela hanefhaḽa ha kondovha na na tshivhi shangoni so saṱhane ndi ene oḓi sumbedza ari mudzimu vhoni zwifhela like. houḽa muthu if a mbo ḓi tenda mazwifhi houḽa uri a khou zwifhiliwa so a kona u vha khou wela ri khou wela kha tshivhi ri khou thoma u vhona na zwivhi shangoni that's why muapostola Paulo a khou amba uri shango ḽi zwifha nga muvhi. That's why hezwi zwithu zwi khou ri isa kha kha bugu ya Nzumbululo uri after the day kha vhathu vha mazwifhi i khou sumbedza uri Nzumbululo twendi thuu vese fifitini. i khou amba uri vhoṱhe vha mazwifhi vha nga nnḓa, vha nga nnḓa ha heaven so heaven like heaven ndi ya yeneyo, ndi fhethu ha ngoho u sumba uri vhoṱhe vha zwifho vha nga nnḓa ha heaven. Ngoho ndi yone i re na maanḓa, i kunda mazwifhi, ya i na, ngoho i na maanḓa kha mazwifhi. The society is is defined by by what it will. like nga zwine like vha shumisa milayo yavho like zwa society it's mara kha riṋe vha vha vha vha vhatendi mudzimu vha tshi amba na riṋe vha amba nga nga dzi ten commandment ya mudzimu vho rifha ten commandment ndi one ma ma ma ndi yone milayo ye vha toi ye vha tou ita nthu ye vha tou rifha yone uri ri shumise ri tshile ngayo.